Xwişk û birayê ezîz, slavê Xwedê li we, careke dî em bi hev re ne di bernameya Peyamê de. Pirsek heye, gelo behwerî, îman, dibê mesder û bingehê ezab û şeqaê ji însan re? Erê. Îman û behwerî dibihê mesder û bingehê şeqa û ezab û nerehetiyê ji însan re, demê ku însan li xwe teng bike. Demê ku însan dînê xwe bijdênê, demê ku însan li dîn meyzekî bi zehmetî li ser xwe û li ser xelkê, demê ku mubalexe dixe tedeyûna xwe de, zandikê ku bi wilo bêhtir ê mirovekî behwermend e. Tevlû ku Pêxember aleyhî selatû weselam dibêjê, Helekel mutenettiûn, helekel mutenettiûn, helekel mutenettiûn sê car e. Ew kesên ku zehmetiyê dikişênin, ew kesên ku dînê Xwedê li ser xwe teng dikin, ew kesên ku dînê Xwedê li ser xwe zehmetî dikin, dê kif kesê hana di helakê de ne. Ji wan kesê ku zehmetî ji xwe re çêkirina. Ji wan kesê ku dilê watê de heye ku dîndar bibin, lê ji tirsa ku bi zehmetiyê bikşênin û zan dikin ku di dîn de însanê ku bibe mutedeyîn û dîndar gerek li dinya xwe de tengayiyê bikşênê, em jê re dibêjin dîn rehet e. Dîn hesan e. Dîn yusr e. Dîn sehl e. Dîn seadet e. Ol ew zehmetiya ku tu zan dikê tê de nîne. Ew şeqa û ezabê ku tu li cem xelkê dibînê di zanna we de bi wilo behwermend in di dînê îslamê de ne wilo ye. Dîn nehatiye ji bo xatirê ku însan jiyana xwe de zehmetiyê bikişênê. Xwedê Teala di Qur'ana xwe yê pîroz de dibêjê û di bakê pêxemberê xwe Muhammed dibê Taha Mâ enzelnâ aleykel Qur'ane liteşqa Me Qur'an ser te danaxistiye ji bo xatirê tu zehmetiyê bikişênê û tu te'dê bibînê di jiyana xwe de. Ji ber vê yekê peyama me îro. Suhuleta dîn, hasaniya dîn, yusra dîn û şîar û navê vê peyama me îro hedîsa pêxember aleyhî selatu weselam demê ku dibêje El mu'minu heyyinun leyyinun sehl Mirovê behwermend mirovekî hesan e, mirovekî rehet e, mirovekî zehmetî cem wî nîne, mirovekî hişkbûn cem wî nîne. Û di wir de çend xal hene.

Xwedê Teala ji we re xwest hesanî, rehetî. Tu jî ji nefsa xwe re hesanî û rehetiyê bixwaze. Ew zehmetiyê ji nefsa xwe re nekişêne. Dînê xwe li ser xwe teng neke madam dînê te fire ye. Xwedê Teala di Qur'ana xwe yê pîroz de dibêjê, Yurîdu Llahu liyuxeffife ankum we xuliqel însanu daîfe. Xwedê dixwazê hesaniyê li ser we bike. Sihûletê deyne ser we ji ber ku însan bi zeîfbûn xuluqî ye.

Di dîndariya xwe de, di ola xwe de jî mirovekî hesan bû. Ne mirovekî mueqqed bû, ne mirovekî zehmet kişand bû, ne mirovekî dînê xwe li xwe ser teng bû ku. Û ji ber vê yekê, tevlû ku hûn xelkê bibînin, Qur'ana pîroj ejber kirina, riya xwe dirêj kirina, şaş û cibena, kirasê kin liwana, di dînê xwe û dînê xelkê li wa zehmet bikin, bizanibin ku ev kesê hana nebahwermendin.

Li dînê xwe zehmetiyê nekişêne. Nede dûv mesela got nakûk di pingihê wê û nakûkiya wê na derxê got dînê xwe ser xwe zehmet bikê. Ji ber vê yekê hetan ew tiştê ku Xwedê Teala ser însan wacib kirine yan heram kirine demek tê ser însan sivik dibe. Di hacetê de, di sefer de, di nexweşiyê de, di izrê pîreka de, di jibîrkirinê de, di îkrahê de, di darûrate de, Ev tiştê hela ser însan sivik dibin. Meyzê ke wextê ku însan haceta wî hebê. Hûn dizanin însanê ku diz bê di dînê îslamê de destê wî dişkê. Lê Umr ibn el-Xettab, Umar bin el-Xettab, sala sala birçîbûnê, senetul-mecaa, Destê diza jê nekir. Çima? Ji ber ku ev kesê diz ne ku diziya kêfê dike, diziya pariyê nanê xwe û zarokê xwe dike. Demê ku bibê hacet, destjêkirin disekine. Mêzeke ku hukmê diziyê çawa di wextê hacetê de hate rakirin. Di seferê de Çi ka li mêja te û îbadeta te sivik dibê. Demê ku tu qesr û cem'ê dikê, li mêjê çarî tu dikê do-do û li mêja nîvre û esrê tu tênê ser hev, li mêja mexreb û eşayê tu tênê ser hev û di remezanê de tu îftar dikê. Tevlû ku wacib e. Tevlû ku li mêj çar in, li mêja nîvro çar in, li mêja esrê çar in, li mêja eşayê çar in, lê di seferê de do-do ne. Mêzê ku Pêxember aleyhî selatû we selam û dînê îslamê çi ka rehetî daye me. Kesê ku nesax bê, nexweş bê, dînê îslamê, Jê re hesan kir ku di rojiyê de karê îftar bike. Pîrek, wextê ku jin dikete uzrê xwe yî xwînê de, dînê îslamê li mêj ser wêna betal kir ji ber ku bedena wê zeîf dibe. Kesê ku jî bîr kir dînê îslamê ku ew kesê ku di rimeha remezanê de xwar û vexwar û ji bîr e kiriye, Divê Innehu ta'amun saqehu Allahu ileyh xwarineke Xwedê Teala jê re şiyandiye. Mêzek in ku çawa dînê Îslamê rehetiyê dide însana. Û ew kesê ku zan dikin ku teqwa wana bêhtir e demê ku dînê xwe li xwe ser xwe teng bikin, demê ku dînê Îslamê li ser xwe û nefsa xwe û xelkê li dora xwe zehmetiyê bikişênin û ser wana teng bikin, ji wan kesan re dibêjim teqwa we nîne.

Tu zehmetiyê nake, tu xelkê dînê war ser wa teng nake, tu rehetiyê tê bidê xelkê. Ew tiştê ku Xwedê Teala heram nekiriye li ser xelkê heram nake. Ew tiştê ku Îslamê li ser xelkê wacib nekiriye, tu ser wana wacib nake. Pêxember aleyhî selatû weselam di jiyana wî de heme vî rengî bû. Kesê ku diçê hecê, sunet e ku kevirê reş naçikê. Lê demê ku zehmetî hebe, Pêxember eleyhî selatû weselam hesan kir ku destê xwe însan jê re îşaret bike. Pêxember eleyhî selatû weselam li mêja terawîha kire sunet ji me re û karîbû bike ferz. Lê ji bo xatirê ku rehetiyê bide me, kire sunet ji me re.

Tiştê ku Xwedê Teala ser we sivik kiriye, ser xwe sivik kin. Ji ber vê yekê gelek cara ez ji we re dibêjim di peyamê de. Tiştê ku Xwedê û pêxember gotibê, em ji we re dibêjin. Xelkê ku Sofî gotibê, Seyda gotibê, Şêx gotibê, Mala gotibê, em nakin. Barê me giran e bêyî wêne, em nikarin barê xelkê giran kin. Tiştê ku Xwedê û pêxember gotiye, em ê wê tenfîz bikin. Ji wesiyeta pêxember aleyhî selatu weselam. Ji xelkê wî re, ji eshabî wî re demê ku diçûne devera ji wa re digot, Beşşîrû wela tuneffirû weyessîrû wela tuessîrû, Mizgîniyê bidine xelkê, xelkê eciz nekin û ser xelkê hesan bikin, ser xelkê teng nekin. Pêxember aleyhî salatu weselam dua kir yer ser şêx û mela û ser hukam û û kesê ku dibine mesûlê tişta.

Birayê ezîz, xwişk û birayê ezîz, dînê îslamê dînê rehetiyê ye. Dînê îslamê dînê ku tetabûq dike bi jiyana te re. Ew dînê ku te fêm kiriye ku tearudê dike bi heyata te tebîî re ew ne dînê Xwedê ye. Ew dînê ku te fêm kiriye Ku gerek li terka jiyana xwe yê dinyayê bike ne dînê Xwedê ye. Ew dînê ku te fêm kiriye zehmetiyê ji te re dikşênê ew ne dînê Xwedê ye. Dînê Xwedê hesan e. Îslam rehet e. Îslam hesan e. Îslam zehmetî tê de nîne. Ji wan kesê ku zehmetiyê ji xelkê re dikin ez tênime bîra wana ku pêxember eleyhî selatû weselam li ser we dua kiriye demê ku ji we re got Ellahûmme

di camîya pêxember de, di nav eshabê pêxember de, di memleketa pêxember de eleyhi selatu we selam, pêxember îstîqbala we kir di camîya xwe de û di camîya pêxember de limêja xwe kirin. Berê xwe nedane Mekka Mukerrem gotin Allahu Ekber na, berê xwe dane qibleta xwe û gotin Bismillah Wel'ibn Werûhil Qudis.